that mutumbo that mean say don't reach for play we don't reach for play we go reach for play we go begin knack tuna dem fine fine tori for day and uh, they dey this way e dey so na new week so we fit to say happy new week i hope so na past weekend for some fine fine way people wey dey comot for nyamande wey dey go for owara

When they throw baby time salad for all kind of man, where all kind of thing, where come for that thing, where they for that kind of thing, where they go for that kind of kind of thing, where they choosing that kind of kind of thing that way, una dey like am. Countryman, countrywoman, tori dey, we get tori for una. The tori for una na human interest story. The one wey we go talk for na na about the people the way after forty five years wey dem don shidon together that papa and nara mami dem don be forty five years then they decide say they go marry sign white man book and then another one for that side for here for duwala so woman leave the kako for a pikin me sell am una go know wetin wey that pikin do with that kako wey the mami leave say me sell am another one Na wetin? Na for that side for Senegal. So woman first born, he born four pikin. I say wetin? Four pikin. And then that woman wey he talk say master be rape all his pikin dem. We will tell una wetin wey he see say don dey talk now. And then una no forget some small girl don talk say they don kidnap him. People dey think say na Shema say na that kind of thing wey he no go plan am before e happen. So we go tell una all that tori countryman countrywoman so tori dey if una dey una una open una ear if you knack am una start with this tori the first tori wey we dey knack am for una na na the reme and the repe they don she don one two three four they don born pikin dem forty-five years

make the pikin help you small he wan go buy something he wan buy thing leave pikin for corner dey play wey be say small biscuit dem that biscuit biscuit biscuit kaka thing dem wetin happen ah yeah yeah yeah yeah yeah the thing don pass me the remember wan come back

The mommy come for the, he can't put hand for head. He put hand for head. As I tell una now, so the mommy no know what for do. If una una, what the kind of happen for una, so una go do how? What you una go do? the thing don't be for it don't be you don't say begin say no begin look out begin say that to my come eh say my come you just say the sell am he dey sell wetin

I be tell una Sunday for here say some reme wey na Cameroon man, he marry some Nigeria man. Na married eh, we just give na the information. No mean say anything dey about that matter. Wetin happen na na say Isa accuse the master say he don climb for on top skin for pikin dem. All pikin dem, even one wey dey 14 months. Na he that They don take the matter, they say the matter don serious. The man say na lie, the enemy say na true. Argument start. Na you do am, you no do am, I do am, I no do am, I do am, I no do am. Who do am? No man, no one accept for my way do am. Na he that he continue, he continue, he continue, he continue. He go reach your place now, say, may They continue the matter for the way the man fit go for Ngata. Ha! Papa God. Papa God. As the thing happen so, it happen for where it happen. Na it that. Hey, I say, Paula, Karamata, Karabata. The woman talk say, I no want her say make my matter go for prison. I no want am. My master no suppose for go for prison. That mean say na Shema

La Piro say no man no worry, e pikin dey for a corner, I go e dey pikin go talk e sef. I call La Piro, he pass phone for a pikin, we talk for interview, he say na lie, say mami dey just jealous say na because say dey carry e car for this side, if it is na e go come, but dey carry another other mami car, so na it dey happen. So, the woman dey accuse Imasa say e don rape im pikin dem na because say some matter dey na because say some problem dey e dey accuse you for something because na very serious accusation than that to say your, your man papa for a pikin don claim table for pikin dem so take 14 months old the one na very bad news now the woman say make dem no lock him asa plenty people dey talk say no be na he get for the side if dem no go lock him asa that mean say he sef dey go lock it yes say ye dey go lucky that means say he know wetin he do am he know wetin na him shema he be wan surely make that man me enter for my mulungulu ngwete the man no enter for the malamangulu ngwete na him that he don go reach to play wey don see am say the thing no begin strong he don begin talk now say eh, i no want to say make dem lock my massa i no want to say make dem lock my massa oh we go follow the matter for una countryman countrywoman but this kind of matter na matter wey wey enter for our table wey we dey knack the tori we dey take care for the matter we dey talk am we put gloves for our hand because man no know man no know eh man no know iya manipulation e fit comot for any aura any side any kind direction. Okay, Tafona. Now the woman for this side. For Sunugal. Senegal. Now country. Some dream person, some person tell me for here say they sleep. He don't dream say Senegal na a country. Na a dream country. Uh -huh. I tell you say if you not sleep, you not dream, we go for the sleep. He say no no na palaba sleep and dream. Na say he be very serious. Say Senegal na a dream country. He the dream say tomorrow uh-huh, if you go senegal stay small for senegal i say okay we don hear the tori if senegal na your dream country then fine now one look at now tori can comot say for senegal some woman some girl twenty eight years first mbiok wey get am the first mbiok e go for go born uh-huh. e make for, for go born pikin e go born na wetin happen for the born e born four pikin uh-huh. na congratulations we fit talk say congratulations for the pikin wey you don born na god don give you power for born pikin o congratulations na god give you

Na that pikin and that four. I know say when you born four pikin so for we for ya and governor and social service they dey take their time for say make they accompany una because e no easy four pikin for one time so one for that side for Mali be born nine pikin for one time four girls five boys

wey be second year for that side for university of swa surely dey do na law for the or whether na marriage men na law e say comot for their house e dey wan go eh, pass through mobile on his paw na so they kidnap him and then according to the saying na kidnapper dey use the telephone dey dey send that message if na me i be the family or the advice I fit give them na say make they keep on sending message through that number or they call am and then they see a judicial police. They go easily track the number for no. There is a small picking wey be like say they don kidnap him he come for duala he dey inside some house wey dey enjoy himself with him friend dem na him dad he talk say they say make give na two million na so the chino papa don talk say okay no problem they dey call call the number dey call call the number dey track am na for that side for zone del casamance wey dey make it encyclement encyclé dey see say e dey for house e dey sleep here we friend dem the money wey dey be don send the first one e be don chop am e don finish e wan send me dey send na different one na so e papa with the police dem dey put hand for e e wonder that palaba so e dey so e fit be say na kidnapping e fit also be say na plot because we see am some call dem dey wey dey enter im phone and then na whatsapp call and then that other message na whatsapp message no people know say when people dey kidnap they dey call for their own number say na dem dey this and that then they pass you your pikin make you talk with you for confirm how na he say say they send number for ireme say they don kidnap me na the number dey wey dey say me send money for dey me send that money oh whether you wan go in na for one man country wey don see a line o man no know but countryman we need to be prudent na police go tell you the matter exactly how e pass before we know how the thing e dey tori e dey. Uh-huh. The recording one say matter arising. Which be the matter way it arising. Now say fifth pro. He don't write with he. He don't write long long book. The long long book with fifth pro write am. He talk say with he. He talk say they dey support Jeremy and Sorey in GTAP. And the Solomon, Solomon in GTAP, Jeremy, say that sanction way a disciplinary commission for Fekafood sanction them, uh, eh, we sanction him and secretary general, na something way e no correct, say uh, CAF must enter the matter for look am, and then other other one they must enter the matter for look am because according to them, the sanction e be very heavy and then the sanction na some kind sanction wey e go be for some sanction wey the sanction go be for the play wey e go be for wey e dey say na politics dey enter the matter but now the question wey we dey ask am na say we wey don see that communique that press release e dey na for french the matter wey dey na say normal no sign am if na fif pro send communique for outside for support Jeremy Sorenji Tap. Why Fifth Pro no sign am? Now the question that way we dey ask am because normally for normally for normally Fifth Pro be supposed for sign communique say na we will send am na the man president for Africa Fifth Pro president for Fifth Pro for the world because Fifth Pro e dey e dey collaborate with 72 syndicate all over 72 countries now the rest of the 100 and something countries dem they dey na under another control they no dey for fifth pro now fifth pro say e dey manage 700 uh, 70000 players the other players dem who dey manage them una get the answer so if na fifth pro Why FIFPro no sign the communique? Why president for FIFPro no put his signature on top the document? Why the Joe writer say FIFPro, the Joe write document, for say they support GTAP? Eh, eh, now the question that way, all man, the answer for no. Now say what wetin happen for Saturday friday saturday because that thing happen on friday night breaking uh, saturday morning wey some bibin gongoro e go for that side for touristic for a legal uh, eh, league sono for yaounde e go now for go put e go give them petrol so the gongoro go e pump petrol whether wetin happen wey go happen for say the thing go happen wey the thing dey go happen before e dey go happen say e dey go happen man no know because